हमरा बाप रे भोज के तरकारी जे बनै छै आ हवा कहिनो बहल तऽ एहि गाँवके ओहि गाँव कहै छै जे सुगंध चलि जाइ छै तते गाँव कहैत हँ, रहै तऽ छै। सुगंधे लऽ के रहै छै। एतबा तरकारी हमरा लोटामे चोरा के बाप नेने आयब रे। अहाँ भोज खा ले भर पेट हमरा तरकारी खाली चोरा के नेने ई आयब कोन आदत हो तोहर कोन आदत हो कि कतौ चलली तऽ लेने आब कनी हैं? हम नैरा जाइ छलियै ने तऽ हम की करै छलियै खा लै छलियै आ लोटामे तरकारी चोरा के लऽ अबै हँ तऽ छलियै। तोहर नहरा वाला हियाँ नहि है यहाँ के गांव के रूल अलगे है हम की? पार अपना दिया देने ते पारस दीते खैते बुझते छी अहाँ लऽ कऽ नहि आ सकै छियै हम नहीं लगा बेजती हो तऽ बेजती हो अहूँके नहि चाही नहि जो जतै फन्ना उ जो नेगरा काका के बेटा मंगल के छल हाँ। कनी प्लेट में छले कनी आ गिलास में कहलके कनी सब्जी दा हमर माय कहलके हँ, से तो ओकरा भरल सभा में बेजती क देलके ए बैठ हम बेजती होगा छी। नहि कहै छै अच्छा छोड़ू अहाँ मांगब नहि अहाँ पत्ते पर से उठा के राख लेब खाय लए मांग लेब आ राख लेब ऐठो चाटे पर ओकरा आ, लऽ के चलि आयब बाप रे हमरा बड मन होइए कि सुन, भोज में ज्यादा हमर माथा नहीं गरम कर बुझली आ ज्यादा जिद करा तो हम भोज खाए ले नहीं जा बुझली नहीं घरे में जाओ, नहीं घरे जाओ। में जे बनते हाँ, खा। नहीं जाओ। नहीं जा

बाप देने फुलही लोटा ना ओहिमे आयल देबो ओहिमे नहि होइ छै तऽ बटुक लऽ लिए लेकिन जा हम धिया पुता छी धिया पुता रहै छलै ने तऽ थरिया लगे जाइ छलियै बाटी लगे जाइ छलियै ओहिमे कनि लाबै छलियै माय बाप खा लै छलियै तऽ धिया पुता छलियै तऽ अहाँ अपना लऽ लबै छलियै आखन नहि यऽ तऽ कहबै कि धिया पुता छी हम धिया पुता अभी जे लेबै लोक पूछतै कि के है ककरा देबह तऽ की कहबै कहबै कि हमर भगना भगनी आयल छी ओ भगना भगनी के नाम लगेबै ने कहतै ने ओकरा किया नहि लकेलहक आँय

कोनो बेइज्जती नहीं होय छै तोरा नहीं बुझा कुछो कोनो बेइज्जती नहीं होय छै तरकारी ला के लाबो की छै हां ओकर कनी बतुक चोरा के आनबे जे अपना लोटा में के तरकारी चोरा लेबे भोज भात में कोई मांगे है ना आ नहीं देलक तो मुंह केहने दिन भ जाए बुझली वो हम नहीं चाहे छी कि बेइज्जती भ जाए ए बजर खसवा मंगवा ही किया खाई ला बेसी का के ला लिया उठे के बे तू लोटा में धलिया मुहे खा ले बाप रे ओहने काम करू कि गिज्जल गाजल लोटा में रखू हैं

सरा दै छियै अखन भोज जाइ छियै एकरो नोट दऽ दै छियै करिया छड़े मर जाओ मर जाओ हे हे मर जाओ रे मर जाओ की भेलो रे होतै की नटंकी के- नाटक से कि ना है है कनिया हम खुशी खुशी है यहाँ तोरा सबके नोट दै लए आ तब जे छै से तो सब जे है से हौ ई नोते पर भेलै हन झगड़ा नोट पर भेलैया है आ भोज नहि हँ

तर हम तऽ नोते दै लए आयल छलियै कथी के नोत की भेला बड़ा खुशी वाला भोज छै हमरा जे छै ने लड़का भेलैया हाँ। जन्मासूत होय वाला छलै ने अच्छा हाँ तऽ लड़का भेलैया तऽ धूमधाम से छठी मना रहल छी किनका लड़का भेलै हाँ ये दू, दूसरा बिहान का का केलकै दोसर बियाह के लिए ने कनिया हाँ अब देख आइए के दिन तहूँ लोग आबि गेल आइ भोजो छलै दोसर दिन होइता तऽ हमहूँ खा लेती हाँ। आ देख हम भोज खा खो ना दू दू गो बोल तब छेबे छेबे नहीं था फेर झगड़ा करै छै कथी लए झगड़ा करै छै आ तऽ सुनऽ ने बड़ा धूमधामसँ कऽ रहल छी आ दोसरो नियत भोजन- दिया लायलखिन हँ हाँ नौ दै लए एलियै यऽ तऽ पूरी तरकारीके मिठाइके भोज छै हाँ मिठाइयो छै? हाँ मिठाइयो छै आ आलू परोर के तरकारी हाँ ओहो छै आ ई बस डालना छै भाई, जिससे हाँ। पानी से टपके है जिससे आलू पानी के आलू के चटनी छै टमाटर के चटनी छै बड़ा खुशी से जे कऽ रहल छै तऽ एकटा काज कर हाँ तो चलि जेबौ आ ओहिठाम हाँ आ तो चलि आबऽ हमरा ओहिठाम बुझलह अब दे ले ले अब तू खो न भरि ढीर हैं? ठीक छै हाँ, प्याज काका छिला ओतऽ जा गेल सकै छै काका? आँय? भोज में जे तरकारी में प्याज पड़ती से छिला गेल छै नहि प्याज के जे छै एक बोरा प्याज जे छै ने हाँ। पानि मे के धऽ देने छै हाँ आब ओकरा छील छील आलू छिला गेलै आलू हाँ। आलू तऽ नहि छिलायल हेतै चलो तना हम छील देबै देख देख जे एकरा तऽ अपने एते लोक है जे कऽ के रखने होते कथी हेतै आँय? आँय?